batil ma yi wuhiri la i mali la yaa n wuhiri kpinkpaŋ kpaɣa e, e, e, zaŋ chaŋ yila polo a mimi ka o gbaya ni o mimi don't you think that i di sa ʒini ka di sa nyɛla kamani i yɛn rapimi n rapi zamaatu maa ni gaham suma ka chɛ biɛri bin gaham tankpa zim ka chɛ kuɣa a bi tahi lala at the end of the day Ti bi mi a mi yinim sajɛ ni yi niŋ li bee? Ka lala bini maa ka di ti ŋme n-kpe. A tooi yɛli ma, briefly, binshɛɣu din niŋ Sagana TV? N nya ka niriba yina ti yɛri kamani the thing was like a planting, kamani Yeah, yeah, yeah, lahi ka n-gba, lahi ka, lahi ka n-gba, lahi ka n-gba tɛhiri li, yeah. This is not a planting. Okay. M ma sa, bini ŋɔ ni seei m-pili. Mansa yi yɛli ba mi, ma ŋun daa pu ŋun daa pun ŋmaag o vidio kɛ ni ni bi ku tim ti Three Hours ni ka ti rap nyaŋ taba. Mm. To ŋun bi ku chɛ ŋun Three Hours maa too. Mm. Understand ya bo? Mm. Ka ti man Six Hours. Because ti ti so start li ma around ten. So n sa calculate mi kaman hali ti yɛn naala tin too naala around Three bee two. three eh bee two polo bee hali four polo gba. Understand ya? To ŋun ku rap ŋun Three Hours maa n naai ka bi chɛ la siɣisa west maa tima bɛ kɔm ma mi mina hali bi ku tim minu zaa siɣisa west siɣisa west mm. within three hours maa tam ŋun yɛn naɣi loori afa nima mm. ka mi kana ti kpuɣili n zaŋ chaŋ ni bɔri shɛm so it wasn't a planting understand ya like hali man yiri sa mi ni kamani at the end of the day ti sabi n rape no no n sɔna ku chaŋ zaganti wow bɛ kan sɛn chaŋ ni ti niŋ

Ifan baŋ ni Fagan TV ŋɔ maa ni chaŋ shem maa. Di bi chaŋ. Di bi chaŋ taa. Mm. I give you the invitation. Man tira mi invitation maa. Man na ku zami ho. In in bini ŋɔ n zuɣu ni ka n ti ŋme yila like. N zuɣu ni ka n ti rap sheli polo n nyaŋ ma ka n kana ti niŋ rap ka di zaya yaa like. Ka bo n daa ku zuŋ o first second na ka sokam gbibiri bi chaŋ di bi chaŋ shem maa. Mm. Fidos ni ti ku ŋme yila. Ka di yan zuŋɔ ka o reply ka sokam gbibili di bi chaŋ di no adin ŋɔ maa no is is is totally gwag di bi chaŋ di bi chaŋ n yɛli mi yɛ dindali yɛn yɛn resign la rap game puuni yɛ ka ku bi lan rap hali n yɛn niŋdi yila gba singing ka yɛn niŋda ka ni rap ya So when you are called back sagani ni yi kana ti niŋ lala bini maa a ni chaŋ.

from today that hali bi ku zaya ni biɛɣuna ti sa labimina ti niŋ li Firdaus the baddest is ready to go there rap n biɛla ka nya rap kabigi mic maa a bɛni n bɛni yaŋɔ nim bi wumdi rap di zuɣu bi bi mili nyɛma di zuɣu ka bi zaŋ ma maɣasi ban ʒili hmm. a don care hala rap yina mali pula a go fuck it up a gɛli yi niŋ kan toli hmm. kurugu toli nyɛma ton ton je biɛmiri na kan zaŋ rap tabisa a kpee nyɛma mani nyɛ gaana ŋɔ rapes tɔhi ʒee hmm. ŋun ti mɔhi ka bi booni nɔhi chenji. Nyama. Ni to ti bɔb ka di puhigi nɔhi chenji. Hmm. Ŋun ti mɔhi ka bi bola bɔri ʒi, a mi ni ti boli jaa toli bi niŋ a ti. A nyɛla bɛ o. Ibi so. Ibi guuma ka yɛn tuɣi n rap ŋɔ maa nyɛ rap mi kabigi yi mic. Lala a mini eh eh eh DM li ira niŋ ira niŋ.